Essalawmaleýkim mähribaý leşler aýdym sazyň muşdaklary. Bizem Nurgüzel gelnejemiziň sowaly hatyna jogap tapmak üçin gözel paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep internadyna geldik. Elbetde mähribaý leşler adatda bolşy ýaly her bir adam maslahat soramak üçin ilki bilen ýaşulylar bilen halypa molymlar bilen maslahatlaşýarlar. Bizem şu gadymdan gelýän adaty däbe eýerip, ýörite şu ýerik Türkmenistanyň Halk bagşysy halypam mollum Aman Gowşudowyň ýanyna maslahata geldik, şonuň üçinem türkmen owazyndan daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Salowmaleýkim oglum. Waleýkimessalam. Bagyşlaň oglum. Irräk gelip, bimazadaýdyk öýdýän. Ýok, bimazadaýdyňyzak edil siziň Berjek soraglaryňyza gabat şu wagt işläp otyrdyk Huma jaý bilen. Şeýlemi? Hawa. Onda mümkin bolsa söhbetdeşlik, gepleşigimizi dowam edäýeliň. A bolýar Huma jan sen garaş onda. Mugallym ine biziň şu gepleşigimiziň ady bilesim gelýär gepleşigi. Bu gepleşik esasanam şu ildeşlerimiziň şu aýdym saz barada, medeniýet barada, sungat barada bir gyzykly soraglaryny hatyň üstünden bize ugradýarlar. Bizem şolaryň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen näme ildeşlerimiziň sowallaryny bu halypalarymyz bilen, bir ýaşularymyz bilen maslahatlaşyp, Şony has bir içgin şu maglumatlary iyileşdiremize getirýär. Bu günki gepleşimiziň bir sowaly şeýleräk, ýagny Mary welaýatyndan iyileşimiz bize hat ýolapdyr. O hatda-da öz körpeje bir gyzyny şu aýdym saz bilen ugrukdyrmak isleýär. Saza bolan ukyby bir hasam bir giňişleýin bir kämilleşdirip bir öwrenmek üçinmi ýa-da bir açmak üçin näme etmeli? Onuň ilkinji şert-ä şo çagada sada bolan nähili ukybyň barlygyny bilmek. Bilmek, hä. Oň üçin ýörite gönükmeler bar. Hawa. Onuň ni dört sany gönükmesi bar-da. Birinjisi-ä ýaňky şol çagaň sesi belentligini, pesligini eşidip, şol sesi ýaňky öz sesi bilen tapmak usuly bar. Indi ýaňy Humaý bilen geçip otyrdyk-da şony. Hawa. Onuň ikinjisi ýaňky çagaň ýatkeşligi nähili? Şony bilmeli. Bir kiçiräjik heňjaga çala gadan, onuň şony gaýtalady bilmeli. Eger şony gaýtalap bilse, onda şonuň ukyby bar. Ýatkeşlik ukyby bar. Ýatkeşlik ukyby bar. Hawa. Ondan daşgary ýaňky Şu kaku duýmak usuly bar. Ýaňky sazyň depginini duýmak. Oňam ýörite bir bölejik sajaga çalagadan, onuň yzyndan şoňa çapak çaldyryp barlap görmeli. Şu sazyň yzygiderligini duýmak bolýar. Hawa, hawa, hawa. Şoň, şoň akymyny, akymyny gidibilmeli. Onsoň çaga aýdym aýtdyryp görmeli. Ol eger-de çagada ukyp bar bolsa, Hökman ol aýdymy eşideninem aýtjak bolup otyr. Ýöne keýpini-de gygyryp otyr öýde. Şoň ýaly syganak ýa-ki içki duýgusy şeýle joşup goýanakda. Onuň şoň ýaly usulyny barlamak üçin ony aýdymam aýtdyryp görmeli. Indi şol saza bolan ukyby bar çaga-ha şoň ýaly aýdym aýdyp bilýär, ses belentliklerini saklap bilýär. Ondan eger-de şol ukyp ýetmeýänem bolsa, o bir heňde zalak gidip otyr. Kök tejejik arçajyk gyşda üşeýär. Tokaýdan arçany getirdik öýe. Ol oň bir öz ses belentliklerini aýdyp, şony eşidip çaga aýdybilmeli. O kähalatda şo ýetmese, Ondan ýöne bir sesde şo kicicik arçajyk gaşda öýşeýär diýip salap otyrda goşgy sanaýar ýeri. Başlam onu diýme onda. Şu çagajyk aýdym-saz bilen meşgullanjak bolsa, hökman suratda şo dört sany gönükme, ýagny saza bolan eşidiş ukyby hökman bolaýmaly. Hemme adama deň berilenok. Bu tebigy bolýan zat. Kä çagany barlap başlaňda şu Klawişany basyp basmanka eýýäm aýdyp otyr. A käsini eşitdirjek bolsaň şo birini urup oturmaly, urup oturmaly, urup oturmaly, olam tapanak şony. Onnoň özüň gygyryp gapdalyndan tapdyryp zordan şony tapýar. Onnoň olar ýalam o ýuwaş ýuwaşdan açylybam gidýär o okudyp ýörseň etseň açylýar gidýär. Ýöne kynlyk bilen bolýar. Soňam ýatkeşligi pes bolýar. Ýa depgin duýmasy pes bolýar. Elbetde saza Bir eşdiş ukyby hasam kämilleşdirmek üçin ýatkeşlik hem gerek diýdiňizde. Şu ýatkeşligi kämilleşdirip, bir hasam bir yzyderligi şu ýatda saklamak üçin nähili bir maslahatlar berersiňiz? Indi seret şu taýda ýatkeşlik bolanda men bir zady bellejek bolýan-da. Şu çaga kädi okýa-da bize. Eýleki sapaklaryndan-a hemmesinden bäş. Emma sada gezek gelende zordan üçlük bilen gutarýar. Şeýdami? Şol sada bolan ukyp beýleki ukypdan aýratyn şol. Tapawutly. Ol diýýän-ä şo matematikanyň dagy ýüzüniň ugruna bilip otyr, algebrany, ýenäni, beýleki sapaklary. Emma sada gezek gelende şeýle kynçylyk bilen. Sebäbi şoňa berlen tebigy ukyp gowşak. Indi şoň ýaly ol bir deň berilýän zat däl-de. O bir adama başga ukyp berilýär, ýöne sada Höwesi bar, dady bar, emma gowşak. Diýmek, şu başlangyç şu sazçylyk mekdeplere ilki gadam uran ilkinji ýaş nesler hemmesi ökde sazanda bolanok-da. Diýmek, zähmetiň esasynda bu tebigy tarapdan gerek. Indi togsan göterim azap bolmaly diýýärler-de. Onuň on göterimem şol çagaň zehini bolmaly. Indi şu pianino bilen meşgul bolýan çagalar günde dört-bäş sagat çalmaly. Gör, nähili kän wagt gerek. Hem ol çaga hem oýnamaly, hem başga sapaklara ýetişmeli. Şoň üçin biziň okuwymyz juda kyn-da. Ony ýöne daşyndan biri çalyp otursa, ýeňiljek ýaly. Emma o derejelere barmak üçin gaty azaby kän onuň. Hormatly Prezidentimiziň Paýhas çeşmesi atly kitabynda şeýle diýilýär-de, Şägirt bolmadyk halypa-da bolmaz diýýär-de. Eger-de käbir halatlarda Diňe eşidiş ukyň esasynda özleri sazanda bolýanlar emma halypa tutunyp halypa-da elbetde öz bilýän zatlaryny şägirtine öwredýär. Şu halatlar nähili? Halypa bolman bir ussat sazanda bolup bolarmy? Biz çaga döwrümizde şu Aşgabadyň ýörite Nowçalar köşgi bardy. Ony hemmämiz şo taýyk gatnap saz öwrendik, dutar öwrendik-de. Bäşim Lallakow diýip ýörite bir saz öwredýän boldy. Şoňa Dörtgul Durdyýewem, ýene belli Türkmenistan halk artistleri bolup geçen Nurýagdy Baýramow, Oraznepe Döwletnazarow, Mäne Garaýew, men özüm, Çary Alladurdyýew diýip gyjakçy. Aşgabat sebitinde hemmämiz şondan başlangyç öwrendik. Ondan onda-da bir ullakan neme bolmansoň, a soň gutaransoň başga ýerden öwrenmeli. Şo döwürde ine şu häzirki döwürdäki ýaly öwredilýän okuwlar dagy ýokdy. Hawa. Ol Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebinde-de o dutar ullakan üns berilmezdi. Onda şoň üçin özbaşdak öwrenilirdi. O sen hakyky elden öwredilen şägirt bolmasaň, seňki ondan ýarpy-ýalta bolýar. Hä, ondan ýaňky bilen goşulyp çaljagam bolsaň, bilýän bilen gabat gelip bileňok. Sen özüňem özüňe göwnüň ýetenok. Şoň üçin ýarymtak bolýar ol. Düşünipdir. Indi şo zatlara hormatly Prezidentimiziň ullakan aladasy bilen ine Türkmenistanda şeýle uly mümkinçilikler döredildi häzirki döwürde. Elbetde dogry mugallym şu Gahryman Arkadagymyz saýasynda ýurdumyzda şu bir ýaş nesliň bir öz saýlaýan hünäri ýagny medeniýet, sungat, aýdym saz bilen meşgul bolmagy üçin bir giň şertler, mümkinçilikler döredilýär. Elbetde bir obalarda, welaýat merkezlerinde bir sungat mekdepleri bolýarmy, sazçylyk mekdepleri yzyda açylyp ulanmaga berilýär. Munuň özem bir geljekde bir diýseň bir kesp halar hünärli bir ýaş nesli getirmek üçin uly mümkinçilik döredip berýär. Mol meletde şu saza bolan ukyby bir açmak üçin, kämilleşmek üçin aýdyşyňyz ýaly ýörite mekdepler bar. Şol okuwçyny bir hasam bir bir Ussat bir sazanda aýdymçy bolmak üçin halypalar özleriniň geçen ýollary bilen öwrenen zatlaryny şol okuwçysyna, şägirdine siňdirýär. Ine siziň okuwyňyzda şu tansçyny, sazandany, aýdymçynyň şu saza bolan ukybyny hasam açmak üçin, bir kämilleşdirmek üçin nähili sapaklary geçýäňiz? Ol her hili teoriýa sapaklary-a bir bar. Solfežýo diýdi, garmoniýa diýdi. Ondan hor sapagy geçilýär. Onsoň umumy mekdep boýunça şu taýda okaýanlaň hemmesi umumy fortepiano sapagy bar. Hawa. Ine şu zatlary ýaňky geçiberseň, öwreniberseň, ondan seň zehiniňem açylyberýär, we ukybyňam açylyberýär. Ine şoň ýaly ýörite mümkinçilik döreder hemmesi üçin. Elbetde, Geljekde-de bir ussat sazçymy, aýdymçy, sazanda çykjagyny halypa eýýäm öňünden bilýärmikä? Hakykat ol derrew bildirýär, ol ukyply çaga diýilýän ýene görkezen zadyňy aýdyp otyr, gaýtalap otyr. Onda mugallym mümkin bolsa sözümiz gury bolmadyk ýaly şu ýerde meňem saza bolan ukybymy barlap göräýliň. Elbet meň özüm-ä tans etmäni gaty gowy görýän. Toý-tomalarda, dabaralarda saza bolan ukybyma erbet dälmikä diýip tans ugruna alsak. Ýöne Şu nota boýunça, bir heň boýunça, saz boýunça kän bir ugrumy barmy, ýokmy, siz halypa höküminde meni baglap göräýiň. Saz guralyny çalyp bileňzakmy hiç? Saz guralyny çalyp-a görmedim. Kiçilikden dutar bilen meşgullandym, ýöne näme üçindir dowam etmedik. Aý, bir öwredýän bolmasa, başda urup durýan bolmasa şeýdip galýar. Dutaryma bardy. Häzir men akkordy basagadan ondan bir ses basaryn ony sen egerde sende ukyp bolsa sazy sen şony tep tapmaly. Näme ses çykarma bolýany bagyşlaň. A diýäý başga zat gerek däl. A. Dur. Hemi basamak. Hä basamak. Bagyşlaň türkmen wagtyna daşlaşmaň häzir biziň sazy bolan ukymyzyň ýagny Aýdymçy däl oglanyň ýa-da bir adamyň sazyň ukybyny barlap görýäs. Men ilki bilenä akkord basaryn. Onnoň ýeke ses basaryn. Sende eger-de şol gulagyň eşidýän bolsa ses belentligini, şony tapybilersiň. Ýa sazyň onda sesiň owazyň gutarandan soň men dowam etmeli. Men özüm ses basaryn indi boldy ýerinde. Onda şonda ederin.

Azk kynraga düşýäň ol. Şoň üçinem sen tansçy bolup. Tansçy. Şoň üçin sazyň aýdymyň ýany golaýyna barma diýdi. Ýok, aýdym sen işiň däl. Sen gowy tans et. Tans edibereýin. Sag boluň bolmam. Onda şu maşklary nähili dogry geçmelidigini elbetde mümkin bolsa aza kände bilýän okuwçyňyz Humaý bilen geçip görkezäýiň. Bolýar. Elbetde ýerleşdirmeden hemmämiz tomaşa ederis. Bolýar. Ýene bir zat ýatladaýyn. Seň ýaňky ukybyň eger-de ösdürseň, ösjek. Kämilleşdirseň, etseň, aýdymam aýdyp biljek. Şony begendiräýiň. Hä, şeýlemi? Azyk sag boluň. Onda men sesim haýsy? Sesiň bariton. Bariton. Bariton ses bolýar. Bariton ses bolýar. Onda köp sag boluň. Ildeşimiz görşüňiz ýaly, alyp baryjyňyz Guwanç Melekow bariton sesli geljekki aýdymçy. Eger-de türgenleşik